Abusua no a yɛhwɛ Libya akwantuo no ne part one. Yɛhwɛ how a desert no so akwantuo no teɛ from Ghana kɔfa Niger kɔduru Libya. Nnɛ yɛɛtoa so afiri baabi a baako no siiɛ no nti sɛ wonya nhwɛɛ no anaa neɛ mesrɛ wo di kan kɔhwɛ ɛno ansa. Link to saa video no will be in the YouTube video description. Sɛ woadi kan ahwɛ ɛno nso deɛ a na neɛ video wei no ɛba abɛkyerɛ wo sɛdeɛ nsuo no so akwantuo si teɛ. Sɛ wɔn ba bɛ rescue mu a sɛdeɛ ɛsi teɛ ɛna ayi ɛno to nkyɛn a. So Nyame yɛ w'adom na aba bɛduru Italy a sɛn koraa na Italy nso so teɛ. Yɛhyɛ aseɛ. sɛdeɛ medi kan kaa ne no a no libya kwanto wei no the more na wo progress to the next step no the more na na mu yɛ den more That being said, yɛnkɔ nsuo no so ankasa. Anka what is supposed to be the last hard step to freedom but ɛnyɛ simple sɛnea ɛyɛ sɛ nka ɛsiiɛ no. Sɛ worefa nsuo no so from Libya to Italy a, for saa kwan tenten no a, ɛyɛ sɛ nka nya boat papa bi tena so but ɛnyɛ boat papa biara na wokɔtena so o. Yɛwɔ two types, baako yɛ rubber, sei na ɛteɛ, ɛna baako nso yɛ nnua, na ɛno nso sei na ɛteɛ. Rubber one no maximum ɛyɛ sɛ nka ɛfa nnipa kakraa bi, nnipa bɛyɛ fifteen to twenty but ɛnam sɛ Arab connection men nea wɔdwen ho nyɛ wo nkwa but ɛyɛ sika nti no, Wɔpake nnipa bɛyɛ one hundred and fifty wɔ saa rɔba boat no so. Nti style a wobɛyɛ a wode bɛtena saa rɔba boat no mu from Libya no, saa style no ara na woyɛ ara fa nsuo no so kɔpem sɛ rescue team no bɛba bɛhyia mo. Na sɛdeɛ mohu no no, wei no ɛyɛ rɔba ɛna wɔde motor abɔtoɔ ɛna wɔapake nnipa agu mu. Nti no, the little mistake a obiara bɛyɛ biara no, ɛtumi affect mo a mowɔ so no nyinaa. Obi yɛ mistake kyea ne ho by force biara no a, Boat no tumi dane na mo nyinaa mogu nsuo no mu. Sɛ rɔba no dwo a, mo nyinaa ɛyɛ likely sɛ mobɛdane agu nsuo no mu. Sɛ nsuo ba rɔba no mu na sɛ moanhwe a, the same situation. Na sɛ wotua wo sika nyinaa wie na ɛde wo kɔduru nsuo no ano, yɛse from five hundred euros wokɔ, na sɛ woayɛ w'adwene sɛ wosuro nti wonkɔ a, tie nea ɛtoto binom ɛ. Na menim sɛ bi koraa anka yɛbɛkɔ daytime akɔfa

Mfaso ɛwɔ ara na tu pɛpɛpɛpɛw ɛwɔ hɔ nim me ankasa m'anim. Ɛyɛ awerɛhosɛm.
Ɛna wodeɛ yɛnhwɛ nnua deɛ no sɛdeɛ wɔasi abuilde no, ɛno nso wofa nnipa from five hundred rekɔ. Tie sɛdeɛ ɛteɛ aberɛ a mekyerɛ wo video of how ɛteɛ ankasa. Nnua deɛ no yɛhyehyɛ bi wɔ fam ama yɛn sɛ Ɛkyi bɛn hɔɔ no nti yɛde mo wura ɔmo atwa asɔre no sii square na yɛde ɔmo ayɛ dɛn ɔmo awura wura mu na mo tete hɔ nti sɛ mo deɛ Nyankopɔn ani afɔ ofi na sɛ nsuo bi ba mu deɛ a mo a mo asɛɛ no deɛ mo na mo hyɛ aseɛ awu. Ɛna sɛ mo yi ɛno to nkyɛn sɛ nsuo ɛba mu no mpo no a saa engine boat no ankasa no ne engine ɛwɔ aseɛ hɔ aseɛ hɔ so na yɛapaki nnipa bɛyɛ 300 ɛwɔ saa tight space hɔ hɔ koraa wontumi nsɔre nnyina wo nan so ɛna ship no ne engine no ɛsan produce heat ɛno na mo bɛtena mu ara for hours Ansa na moaduru baabi a rescue foɔ no koraa wɔ. Ɛnyɛ easy saa. Before sɛ yɛbɛka rescue ho asɛm no, yɛnhwɛ one of the biggest challenges ɛwɔ nsuo no so, which is nipa no a ɛsenke wɔ nsuo no mu no. Na one of the reasons nti a wɔsenke ne wei. Wɔn nso nsu adeɛ saa te sɛ. Adeɛ saa a ɛhan da so, esum nni so. Ba ɛpo no mu no, bepɔ, yɛka obi nyi ni, bepɔ paa, esi hɔ, eduru baabi a, wotumi sɛ wobɔ bepɔ sei, from Libya, from, from Libya ɛne Tunis foɔ hyeɛ so no, ɛhɔ na sɛɛ bepɔ no yɛ dɛn, ɛwɔ. Na sɛɛ bepɔ no, sɛ woanya capital yɛ good, Ɛna bebree du hɔ a ɛhɔ na ɛyɛ ne owuo no taa si no. Ɔbɔ bepɔ no straight sei te sɛ. Yɛ no a, ɛyɛ ɛɛ mɛka no sɛ baalu no anaa sɛ boat no a mode rekɔ no, ɛtumi dane sei. Nti saa na ɛte nti agye sɛ ɔbɔ no nkyɛnkyɛn sei aa. Ɛna ɛno nso da nkyɛn a, ɛsɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ sɛ wo boat no nsuo mma mu anaa sɛ ɛnnane, anyɛ saa a mo nyinaa mobɛkɔ nsuo no ase. Sɛ wofa rɔba boat no bi na sɛ ɛno so na wode rekɔ na sɛ ɛpae a, Sɛ rescue aman mehyia mo ntɛm a, ɛno so wo senke. Sɛ wode nnua boat so na ɛnam na sɛ ɛno so sɛe wɔ nsuo no so a, ɛno so mo senke because obia ni hɔ a ɔbaa bɛboa wo. Nsuo no so no mo anim, mo akyi, mo nkyen baabia yɛ nsuo. Ɛna even sɛ mo san kɔ kɔ yera wɔ nsuo no so a, ɛno so yɛ problem. Agye sɛ neɛ mo ti yɛ yie na rescue foɔ no hu mo ba bɛ rescue mo. Na sɛ rescue foɔ no anhu mo ntɛm amma ammɛ rescue mo na sɛ mo petrol for example sa a, Munni baabi akɔ, na that point no, ato munni mo Nyame. Ɛna monam nsuo no so na moyera na mokɔ kɔpue baabi te sɛ Tunisia a, yɛkye mo a, ɛno nso yɛsan de mo akɔ mo kurom ba. Sɛ moyera san kɔpue back to Libya a, yɛkye mo a yɛde mo kɔ gu prison. Sɛ mo ti anyɛ yie na sɛ Libyan kidnappers no bi ba bɛkye mo a, wɔn kɔtɔn wo, wɔn kɔbo wo, wɔn san ba bɛbisa gye sika afiri wo ne w'abusuafoɔ hɔ, sika a wonni bi, ansa koraa na wɔn bɛgya wo a, wɔn agya wo ama woasan apɛ sika foforɔ asan akɔ akɔtrae biom sɛ wobɛtumi asan atrae atwa nsuo no biom. Ɛno no yɛ sɛ woyɛ lucky a,

And then they throw the bodies away in the desert just like that, like dogs. Kyerɛ sɛ, nsɛm bebree, ne nyinaa awieeɛ nyɛ papa. Na sɛ wɔbisa wo sɛ, Bootu a yɛahyehyɛ mo sɛ sardine na mudi days wɔ kwan so, na sɛ, sɛbe, sɛ obi pɛ sɛ ɔkɔ toilet a, sɛn na ɛkɔ a, teɛ? Na na modidi.
Wɔman.

Let me raise my legs more na wama ɔnya abokyerɛ ma na wapagya wo nan kakra na wasan atene mu. Saa na Onyame abɛdu Italy. Abusua nna fam o kyɛsɛ akwantuo wei nyɛ biribi a ɛyɛ sɛ ɔ risk ɔ life kora wɔ ho this time now yɛnhwɛ rescue operation no ankasa ne kwan a ɔmo fa so ɔmo hu sɛ mo nam nsuo no so ba na ɔmo aba abɛ rescue mo ɔmo wɔ planes a ɛpɔtro wiem saa planes no wɔ high definition cameras a ɔmo bɛtumi de azoom in wɔ nsuo no so a ɔmo bɛtumi de ahu nea ɛkɔ so wɔ nsuo no so biara nti sɛ ɔmo hu boat no bi sɛ ɛnam nsuo no so a na nea ɔma repɔɔto ama wɔn kɔmanso operation na ɛwɔ wuram, ship anaa boat no ne condition, nnipa dodoɔ a ɛwom, mmaa dodoɔ, nkwadaa ne nea ɛkeka ho. Na Romefoɔ no asan de ship na wɔama wɔn coordinates, baabi a wɔbɛhu mo saa ship anaa boat no na akyerɛ sɛ wɔasi kwan so. Wɔn nso wɔ telescope a wɔde hwɛ nsuo no so hwɛ sɛ boat bi reba anaasɛ biribi rekɔ so wɔ nsuo no so a. Na sɛ wɔrekɔ na wɔkɔ kɔhyia boat a nnipa wom a wɔhia rescue a, na nea wɔapake wɔn ankasa wɔn ship kɛseɛ no wɔ akyire kakra, na wɔasan de boat nketewa no bi, wɔfrɛ no dinghies, na akɔ akɔ akɔhwɛ situation no a ɛwɔ mo a moba no mo boat no mu no ansa na wɔde boat kɛseɛ no aba ansa na wɔastate saa rescue operation no. Rescue no biom tumi take more than three hours, na sɛ rescue no duru so a, especially rubber boats no bi no, Ɛnam sɛ nnipa taataa so no, wrong move bi a wɔbɛyɛ no, ɛtumi dane ma mo nyinaa mu wu, even though sɛ rescue aba no, but rescue no ba nso a, obia pɛ sɛ wɔn rescue no first because wɔn nim sɛ sɛ boat no dane a, wɔn rekɔ nsuo no ase, because in some cases no, rescue foɔ no tumi kɔ sɛ wɔn rekɔ akɔ rescue boat baako a nnipa bɛyɛ 500 na ɛwɔ mu. Wɔgu so a wɔreyi nnipa no ara, na boats no bɛyɛ four anaa five, asean ba abɛka ho, ne nyinaa nnipa bɛyɛ five hundred plus na ɛwɔ mu. Because wɔ Libya no, wɔpushi bɛyɛ five boats at a time, nti ɛba saa a rescue team no ntumi nnya life jacket mma obiara. Nti sɛ nnipa no hu saa a, na nea wɔrepere, ntɔkwa koraa tumi bam ne ade. Rescuefoɔ no di kan rescue nkwadaa, apemfoɔ, ayarefoɔ, mmaa, ɛna afei mmarimaa a wɔn ho yɛ den. in that order. Ɔmo bɛ rescue obi na ɔyɛ awu. Ebinom ntumi nnyina ɔmo nan so sɛnea video no kyerɛ no. Luckily rescue ship biara wɔ medical assistance wɔ mu a ɔmo bɛ hwɛ ɔmo a ɔmo yare no nyinaa. Now anka wafa wei mu nyinaa ama waba bɛduru Italy nsuo so ama ɔmo rescue wo no, ka bɛtumi arest aka sɛ oh maduru me destination, the promised land for some people, but seesei no ɛnte sɛ first no biom. Before no na ɛyɛ easier kakra because sɛ motumi tra Libya nsuo no border no a, ɛyɛ likely sɛ rescue team no bɛhu mo aba abɛ rescue mo. Na woafeesi the next step of your journey which is sɛ wonya documents, nkrataa, na afei de woanya adwuma ayɛ na woastarte wo life abroad. But sɛnea mekaeɛ no, ɛnte saa biom. Tete no, na ɛyɛ easier but seesei nnoɔma bebree asesa a ɛyɛ sɛ wohu na wote aseɛ ansa koraa na woadecide sɛ wobɛtu saa kwan wei anaasɛ wontu a because ɛyɛ very critical. Ma menkyerɛ mu. Italyfoɔ lanche search and rescue operation bi a na yɛfrɛ no Mare Nostrum. Na wɔn mission nyinaa ne sɛ wɔmfa big military ships mfa nsuo no so nkɔ nkɔ searche for migrants na wɔnsave wɔn. Simply because aban no huu nnipa dodoɔ a na ɛrewu wɔ Mediterranean Sea no so a adeɛ kye biara na kyerɛ sɛ nnipa no bodies no baa na kyerɛ sɛ ɛreba wɔ nsuo no ano saa ara nti wɔhyɛɛ saa Mare Nostrum operations wei ase sɛ ɛbɛyɛ a wɔde bɛsave migrants ɛnam saa Mediterranean Sea no so ba. Wɔhyɛ aseɛ no, in just one year, wɔsave nnipa 150,000 plus. According to former Italian Interior Minister no, Angelino Alfano, ɔse wɔn spendee more sika on saa operation Mare Nostrum no than nea wɔn anticipateeɛ no. Bosome biara na saa search and rescue operations no na ɛkɔsto Italy aban nine million euros. Nti in just one year no wɔspendee 108 million euros which was more than sika na ɔmo anticipatee before no, nti ɛbaa saa no ɔmo twaa saa marinostomy operation no mu ɛna ɔmo replacee no with another one a ɛno no yɛ small scale a yɛfrɛ no Triton, ɛno European Union na ɛbɛtua saa sika no through agency bi a yɛfrɛ ɔmo Frontex, but saa new one a yɛfrɛ no Triton no ɛno nso nte sɛ marinostrum no a na ɛno no kɔ kɔ searchi nnipa na ɔmo rescue ɔmo no, wei no ɔmo control nsuo no border no so kɛkɛ because ɔmo nni budget na ɔmo de bɛ funde saa operation no te sɛ Mare Nostrum deɛ no, ɛna wɔn mmara a wɔahyɛ ama wɔn, wɔn mandate koraa nkyerɛ sɛ ɛsɛ wɔn kɔkɔ sɛkye kɔ rescue obiara wɔ po no so. Nti saa Frontex Triton no wɔ hɔ sɛ ɛba abɛboa Italyfoɔ ama wɔn akɔntrol wɔn nsuo no bɔda no kɛkɛ because European Union se ɛyɛ Italyfoɔ responsibility sɛ ɛsɛ wɔn rescue nnipa a ɛwɔ wɔn nsuo so Ɛna saa operation Mare Nostrum no a na ɛyɛ saa no, ɛno nso na wɔatwam no. Ɛna Italyfoɔ nso aka akyerɛ European countries no sɛ ɛyɛ sɛ obiara nso boa na wɔn rescue nnipa no from Mediterranean Sea no so because nsuo no, ɛyɛ border nti ɛyɛ sɛ obiara nso yɛ ne part. Now firi hɔ no, nnoɔma asɛeɛ to the point bi sɛ current Italian Interior Minister Matteo Salvini ne ne squad ahyɛ mmara sɛ ɔmo nsevu obiara biem wɔ nsuo no so. Nti sɛ wode wo boat no firi nsuo no so ba a na ɔmaka akyerɛ wo sɛ neɛ dane w'ani kɔ baabi a ofiri baeɛ anaasɛ kɔ other country nsuo so na ɔnrescue wo. Already na boat no anaa ship no a mode ba no ɛnyɛ ne nyinaa na ɛbɛtumi aduru Italy because condition no a ɛwom no kyerɛ sɛ ɔmo buildee boat no anaa ship no sɛ ɛbɛ transform from Libya hɔ to international waters na afei deɛ ɔmo aba abɛ rescue mo. Wodeɛ tie guy wei. Nsuo no so deɛ Nyɛ adeɛ sɛ wobɛtumi abɛdu, gye sɛ wai Navyfoɔ no, Italy Navyfoɔ no bɛhyia mo. Ahaa, ɛfiri sɛ boat no, nyɛ nnipa hundred, ah, nnipa ten anaasɛ nnipa twenty, hundred plus ɛna wɔn fu boat no a wɔn ba. Nti nyɛ adeɛ sɛ wɔn ba bɛhyia wɔn ahwɛ a wɔn ba abɛwu wɔ kwan mu. Ɛfiri sɛ even kora wɔn bɛwura sukuu mu kora wɔn bɛtwa two days ansa na wɔawura Italy mu. Ɛnyɛ yaa yɛ kwan ketewa, ɛna ɛnyɛ bɛtɛɛ nso. Ɛna ɛnyɛ kwan nso sɛ ebia wodidi agorɔ. Sɛ biribi to kyima wɔ boat no ho a, mo nyinaa mobɛtim awu. Ɛfiri sɛ yɛn boat no, ɛpaee, me metɔɔ nsuo no bi. But n'agyinafoɔ five wuui, mmaa ɛna nkoraa nkoraa. Nti sɛ obiara mma mmɛhyia mo amma me rescue mo, na sɛ even sɛ motim trae aba bɛduru a, Mo aba abɛduru no na yɛasen aka akyerɛ mo sɛ monsan kɔ back. Ɛba saa nso a wontumi nsan nkɔ back to Libya because nsuo no kora nku a yɛbɛkye wɔ Libya anaa even worse yɛbɛtumi aku kora wɔ Libya. Ɛna wontumi nsan nka nsuo no so for life nti na ɛyɛ serious challenge. Ɛna wodeɛ tie nea Triton Frontiers wɔn spokesperson Isabella Cooper ka fa boat no a ɛfiri Libya ba no, ne condition no ho. The boats that we witness um, coming here on the island of Lampedusa are rusty, which are completely unseaworthy. They shouldn't be in the sea in the first place, let alone with 500 people, women and children on board. Ɛno no ma wɔ idea of how a saa boat no teɛ, na sɛ Nyame anyɛ w'adom na sɛ biribi si wɔ saa boat no mu a, wobɛtumi awu at any time. Because saa connection man no smugglers no bɛka akyerɛ sɛ ship no a wokɔ akɔforo no ɛyɛ mono, nti tua wo sika. Wotua wie a wobɛkɔ akɔduru hɔ no na ɛnte saa. Ɔmo no ɔmo sika na ɔmo hia. Ɔmo bɛka akyerɛ wo sɛ journey no ɛyɛ six hours. That's a lie. Hwɛ how a rescuers no baako kyerɛ sɛdeɛ map no teɛ ne baabi a migrants no adwene yɛ ɔmo sɛ ɔmo aduru because yɛaka akyerɛ wo sɛ six hours nti sɛ woadi six hours wɔ nsuo no so a already na wodwene sɛ woaduru Italy awie. na ɔde ahwɛ baabi a wɔwɔ ankasa. They think maybe they are here or here, but they are really just outside Tripoli. It's a very long trip. Ɛno no ma wɔadi of how long akwan no yɛ. Nti sɛ wɔadi six to eight hours wɔ po no so na afei na wɔatra Tripoli na sɛ rescuefoɔ no anhu amammerɛ rescue wo ntɛm a, Then you will find yourself in a really big trouble. Ɛna ɛnam sɛ kuro biara ne ne mmara no, sɛ mo boat no antumi antra Libya nsuo no amma mmɛduru international waters no a, even time a na Mare Nostrum no yɛ adwuma no, na wɔn ntumi mma mmɛsave mo. Na even wɔn ship kɛseɛ a wɔn bɛ rescue mo agu mu a wɔn wɔ support from Rome a wɔn nim baabi a wɔn kɔ no, na wɔn koraa no etake wɔn more than 24 hours ansa koraa na wɔn aduru Italy. Now on the off chance sɛ wɔn tumi ba bɛ rescue mo a, sɛn na ɛteɛ next time? Wɔde mo bɛkɔ detention centres na wɔma register mo nyinaa wɔ Italian system no mu sɛ moyɛ migrants a ebia mobɛsiki asylum wɔ Italy. Problem a ɛwɔ mu ne sɛ, sɛ wɔnnya register wo, bɔ wo nsa ano wɔ Italy a, ɛmfa ho ne baabi a wobɛkɔ, still naa no, database biara bɛkyerɛ sɛ wo wosiki asylum wɔ Italy, nti country foforɔ biara ntumi nnye wo. Nti w'adwene ne sɛ wobɛkɔ country foforɔ bi so te sɛ UK anaa Germany, after sɛ yɛrescue mo no, na woakɔ akɔsiki asylum wɔ hɔ a, Ɛne ɔmo ba a ɛyɛ sɛ ɔfa any ways and means bi na wodwane. Ɛna sɛ ofiri country bi te sɛ Ghana na ɛba with the aim sɛ ɔba abɛyɛ adwuma anya sika de bi akɔ akɔboa fie a, ɔmo bɛsen abɔ wo back, woanhwɛ koraa a w'asɛm koraa yɛntie because ma immigrants no a ɛba no ɛdɔɔso ankasa. Nti ɔmo a ɔmo firi countries bi te sɛ Ghana no ba a, gye sɛ ɔba abɛdi torɔ, anyɛ saa a yɛbɛsen ama wakɔ back unless sɛ ebia baabi a ofiri country a ofiri baeɛ no ako asi hɔ a nnipa awu a Wo hia real asylum ankasa. Ɛna even that sɛ yɛtie steady wɔ asɛm na sɛ yɛma opipa for example a bɛyɛ two years na ɛwɔ so a saa two years no so na sɛ wantumi amfa nyɛ adwuma anyɛ a na sɛ ɛwu a awu. Ɛna pipa no ho asɛm no nso wobɛtumi adi bɛyɛ two years na kyɛ sɛ pipa no koraa no wonya nyaa bi ɛ kyɛ sɛ Ɛ a da biara wohwɛ news a amanfoɔ sɛ na ɔmo protest yɛ ni wate aseɛ ebinom tim pam ɔmo ano bom ne nyinaa in protest but ne nyinaa hmm ɛyɛ asɛm o ne nyinaa ne sɛ European Union mpɛ sɛ migrants no bɛba Europe biam sɛ wo foro video no yie paa a wotumi hu because anka European Union bɛtumi aboa Italyfoɔ afande saa Mare Nostrum operation no a na anka ɛkɔkɔ search rescue nnipa from eh, Mediterranean Sea no so no But ɔmo hwɛ ma ne gu yɛ. Ma Canada sɛ ɔmo pushi Niger aban sɛ ɔmo nhyɛ mmra ɛmba ne trafficking of migrants ɛfa Agadez no. Ɛna even wɔ Agadez hɔ no European Union foɔ no aba bɛ bue International Organization of Migration branch ɛwɔ hɔ. Ɔmo adwuma ne sɛ sɛ ɔwɔ Libya na sɛ wantumi antwa nsuo no antra ankɔ Italy na sɛ wosan ba back to Agadez a

Dead bodies nko a ɛbɛduru Europe no, na ɛno boro 10,000. Na afei deɛ wɔ imagine Libya nsuo no ano hɔ a nnipa wu mɔɔ no, that number no bɛtumi a multiply by 10 times because wotie interviews bebree a migrants no ayeyɛ no a, wɔn nso a wɔn wɔ camps hɔ a wobɛte ara ne sɛ yɛse boat wei kɔɔeɛ akɔ akɔdane wɔn agu nsuo no mu, boat wei kuta nnipa bɛyɛ 500 no, Na nipa baako pɛ na etim survive yɛ. Na day no so a me rebɛkɔ no me yɛte sɛ nkorɔfoɔ akɔ almost four hundred people wakɔ a wɔn sɛsi a wɔkɔɛ a wɔn kɔ wuiɛ. Wɔn akɔ wu. Wɔn akɔ wu four hundred people wɔn kɔɛ a wɔn wɔn kɔ wuiɛ. Ɛna another one. Camp no a na yɛ da mu no wo da hɔ a yɛtim pusu boat bɛyɛ mmienu wo bɛte sɛ wɔn awu nsuo no so hɔ a wo bɛte sɛ wɔn awu na yɛakɔ yi bi ebi a nipa bɛyɛ five bi na yɛayi wɔn nko ara ayɛ dɛn asan abɛka mo ho.

Ɛtwe nnipa no bɛgu nsuo no ano. Na ɛba no saa a, mo tuntumfoɔ no a mowɔ kamp hɔ no, yɛabrɛ mo gloves de ahyɛ mo nsa, na body no a atwe bɛgu nsuo no, moakɔsesa de agu pickup mu akɔ.
Na awuraba no nim. Etuo gyina wo so no, yɛ sɛ, Master, ɛnyɛ easy. Mo na moakɔsesa nnipa no agu pickup mu, na yɛde mo akɔ desert so akɔtwa amena. Na mode body no nyinaa gu mu na moakata so. Ɛno ma wo idea of nipa a ewu wɔ nsuo no so ɛna life jacket koraa no wonni bi because connection men no wɔn nea wɔn hia yɛ sika sɛ wɔn ma obiara life jacket hyɛ a wɔn ntumi nhyehyɛ nipa bebree wɔ boat no mu nti na ɛyɛ sɛ kyɛ sɛ hmm ayɛ asɛm o. Ɛnkyɛɛ na Malta yɛse ship bi a migrants gum kɔɔ hɔ ɛna yɛpam wɔn baa so a wɔn nkɔ baabi a wɔn firi baeɛ. Saa na Euronews reporto sɛ Germanni lady bi a ɔde Carola Rackete rescue migrants 40 pɛ Wɔ nsuo no so de boɔ mo baa Italy. Italy aban sɛ wɔn ahyɛ mmra sɛ wɔn nnye migrants biara biem. Nti lady no de ne ship no ba Lampedusa, Italy no. Wɔn ka kyerɛ no sɛ Ivy, mɛma ne mma. Nti wantie wɔn a wɔbaeɛ no, wɔbɛduruiɛ ara na yɛkyee no. Ɛna ɛno mpo, current Italian interior minister, Matteo Salvini, se sɛ European countries no, sɛ wɔn ann agree sɛ wɔbɛgye saa 40 migrants na ɛwɔ boat no mu no a boat no koraa wɔma ne ndɔke wɔ Lampedusa nti European countries no bi gyegye nipa no ɛna ne wɔn maa girl no baeɛ girl no bɛduru yɛ wɔn dɔke ship no ɛne ɛkyee no sɛ sɛ girl no wɔn de no wɔ kɔɔto a wɔn sɛ wɔn ba bɛ fine no no up to 50,000 euros for sɛ o rescue just nipa 40 pɛ no nti sɛ sɛ deɛ nneɛma nyɛ easy koraa ɛna nneɛma Italyfoɔ mpɛ sɛ wɔn bɛgye migrants koraa biam no sɛ Na Italy foɔ ne European countries ne ne European Union no ɛwɔ agreement sɛ ɔmo na ɔmo bɛkɔ nsuo no so akɔ akɔ rescue nipa no aba. But sɛ ɔmo ba a na ne ɔmo akyekyɛ na sɛ country biara agye ne hyɛ. But sɛ Italy foɔ kɔ rescue ɔmo ba na sɛ ɔmo deɛ ɔmo kɔ kɔma UK foɔ a UK foɔ so ɔmo mpɛ ɔmo kurom hɔ ayɛ ma. Wɔn de wɔn kɔ Germany, Norway, France, Switzerland ne nyinaa the same thing. Na nea ɛba saa na na nea bɛbɔ Italyfoɔ no so na nea ɛsɛ wɔn ankasa wɔn keep wɔn ɛwɔ wɔn detention facilities wɔ. Ɛna by law nso no wɔn detention facilities wɔ no ɛsɛ wɔwɔ hɔ for 18 months. Saa 18 months no so na wɔn antumi amoa wɔ a na nea likely sɛ wɔn bɛsen amoa kɔ okurom. Ɛna sɛ nnipa no dɔɔso saa no, wɔn ntumi nhwɛ wɔn nyinaa properly, wɔn ntumi nyɛ adwuma mmoa wɔn nyinaa nyɛ, ɛna wɔn ntumi mmɔ wɔn nyinaa so nkrataa. Ɛna nnipa no dɔɔso saa no a, at times no, ɛma no yɛ den ma wɔn sɛ wɔn bɛhwɛ nnipa no nyinaa ntɛntɛm. Nti ɛba saa no a, na migrants no binom adwa line, nteaseɛ wɔ mu, sɛ Italy aban abɛ rescue wɔn, ɛna wɔn abɛto wɔn agu hɔ, kyerɛ sɛ, nothing, hwee ni a ɛkɔ so wɔ wɔn abrabɔ mu. Wɔn te dɛm day in day out. Nti ɛba saa na na migrants no ebinom wɔn aso ɛdeɛn bɔne wɔn ani so na ne wɔn ate asi kurom na ne bɔne nko wɔn di. Ɛtɔ da a ahom te ankasa. Ɛnkyɛeɛ na yɛse Nigeriani bi kyee Italy ni akoraa bi twitwaa no nketenkete de no hyɛɛ ne baage mu. Kyerɛ sɛ armed robbery ne nnoɔma a ɛkeka ho. Ɛtɔ da a kyerɛ sɛ it's really sad. Ɛtɔ da a kyerɛ sɛ ɛnhyɛ Italyfoɔ no koraa nkuran ɛmmɔ wɔn nyɛ sɛ Wɔreboa migrants no bio. Nti yɛ tim hwɛ w'anim ne asea paa mu sɛ kɔɔ kurom. Wo nam abɔnten so a yɛ tim kyew na yɛde wo kɔɔ kurom. Kyerɛ sɛ nsɛm pii. To recap no, sɛ obi ka sɛ wei yɛ owuo ne nkwa a, saa Libya kwantuo wei no, saa na ɛteɛ. In 1990s no, na wɔ bɛyɛ 60 percent chance of reaching Italy because Na nnipa no eh, nnipa na ɛfa nsuo so no nnɔɔso na Arabfoɔ no mpɛ dakifoɔ asɛm deɛ but na ɔmo ntriti ɔmo this bad a sese situation ne teɛ no ɛna sɛ otim twa nsuo no ɔmo bɛba bɛ rescue wo woba obɛnya nkrataa adwuma no na abu wɔ kurom ha ɛna time a na Libya yɛ stable kakra Gaddafi wɔ hɔ ɛna years ahead a kyɛ sɛ Mare Nostrum no so na ɛsɛn bɛba bɛ rescue mu no saa time na wɔbɛyɛ 20 percent chance sɛ ɔstarte from Ghana sɛ wode ba Libya sɛ wofa desert nso kɔfa Gades kɔfa Libya hɔ a but sese a rescuefoɔ bi ama mɛhyia mo Libya foɔ nni any stable government, akorɔnfoɔ, smugglers no adɔɔso no, na nnipa bebree pɛ sɛ wɔn twa nsuo no, aberɛ a wo ba a wo nnya obi ama no rescue no a sɛ wo team ba bɛduru koraa a yɛbɛsan apam wo no, keeping in mind sɛ wo boat no koraa ntumi mma mmɛduru Italy ahyeɛ so, na sɛ even sɛ ɛba bɛduru no a sɛ yɛsan ka sɛ kɔ back na ɛntumi nsan mfa wo nkɔ back no, saa twenty percent no, comes down to less than two percent nti question ɛsɛ obisa ho sɛ wɔyɛ ready sɛ ɔpɛ sɛ ɔrisk your life on the possibility of two percent so ɔbaa bɛduru Italy abere a wonyɛ obi akora ma ne message wu ɛkaa me nko adeɛ anka me sɛ it's not worth it because sɛ wɔnya baa bɛduru Italy mpo no agye sɛ yɛ rescue ne biribi bia no sɛ ɔbɛnya nkrataa nko ano ɛno no yɛ two years plus sɛ yɛde nkrataa no hyɛ wo nsam a ɛyɛ sɛ osua kasa koraa nsa na obi koraa rekɔmɛnde wo ama ne kapu anaa ne n'adwuma mpanyin nti no minimum bɛyɛ three years ansa koraa na wanya adwuma ayɛ nti bisa ho sɛ saa three years no deɛn paa na apɛ sɛ ɔyɛ wɔ Ghana a wode asi w'ani so a kyɛ sɛ woyɛ focused enough a wontumi nyɛ think about that nnipa bebree ayɛ similar videos te sɛ wei asɛm a ebinom nso ka ne sɛ sɛ aburokyire nyɛ da a Na nea edi nti a ɔte hɔ. Sɛ wunnim nea woka a, ɛna aka biribi te saa. Na sɛ aburokyiri asɛm no, sɛ yɛka se yɛreka a, ɛnyɛ nnɛ na yɛbɛwie, ɛna even yɛka koraa no a, bebree no annye nni. Nti no, we will just leave it at that. Sɛ otumi ba aburokyiri na sɛ biribi akɔ yie mma wo a, you can have an ok life. But sɛ wokɔfa desert no so seesei afa nea mekaeɛ nom nyinaa mu for an ok life a, to me no medwen sɛ ɔdeɛ wode tenaa Ghana koraa nka ɛyɛ. Me Libya hɔ menkɔɔ hɔ da but tie amanfoɔ a wɔn akɔ hɔ wɔn afutuo a wɔn de rema obiara. Me Kwame Adzeika me tena he me advice m'adamfo sɛ ɔnkɔfa Libya mbra anaa me nka nkyerɛ m'akyiri ba sɛ no mede sika tom wɔ Ghana nti kɔ no kɔfa Libya no yɛ dɛn ɛbra Libya akwantuo no ɛyɛ owuo ne nkwa. Don't try this way don't try it. Libya is not safe place it is crazy place if you want to be treat as an animal and die any time just come by Libya. Yɛn nea yɛhu sɛ nsuo no a ɛnam so no, ɛnyɛ yɛn ahoɔden, ɛnyɛ yɛn hwee, ɛyɛ den ankasa. Ɛyɛ sum, ɔhaw ne amanneɛ.

Yɛte mfa yɛ biribi pa. Hwɛ, nnipa na awu no dɔɔso sen yɛn a yɛbɛpue kurow wei mu ha no sei, nokorɛ paa na meka kyerɛ wo. Ɛna biribi a me repɔɔto wɔ saa video wei ɛne part a ɛnim no, ɛyɛ amanfoɔ real life experiences a wɔn ankasa wɔn afa mu, articles a wɔn atwerɛ afa nsɛm wei ho, videos a wɔn atwa afa asɛm wei ho, mɛ link no nyinaa wɔ YouTube description no ase. Mesrɛ wo, bɔ mmɔden na hyɛ video wei ma obiara, w'adamfo, wo busuani bi, na ɔnhu na ɔnte Libya desert akwantuo no ase yie because ɛhia pa ara sɛ ɛbɛtumi asave obi life. Na sɛ nipa no te na ɔhu na sɛ still na ɔpɛ sɛ ɔba a, at least wahu neɛ ɔreba abɛhyia. Subscribe to yɛn YouTube channel no na click w'adɔma no so sɛ new video biara baeɛ a na wo nsa ka. Till we meet again, take care.